Ɛnnɛ deɛ, mode mo afoforɔafoforɔ ware baa mo ara so na moaba. Ɛnnɛ, me ne mo adi, me ne mo bɛdi no yayaaya. Me Nana Ɔpemsoɔ, mesuae sɛ menkasa na ebia ɛmforo wo soro. Nana, w'asefoɔ no a wɔaba no, ahemfo no bi, kasa kyerɛ wɔn. Adeɛ a wɔayɛ no Asante Akyem ha, me, Yaw Asante, me, mensuro obiara o. Obi biara ɔde n'afidie sii ha, mese mema mo nnawɔtwe mmiɛnsa. Monsan mfa mfidie no mmra mmɛkata amena no nyinaa so na monyi ɔwɔlebaa mmoa nkwan mma no turodoo, ɛnyɛ saa deɛ a me ne mo yɛnni no yie. Freezing back bones. hey, listen, uh, right? Yeah, yeah, yeah.
You know yeah. how it goes. Coco president. Hey. Adrubian Kadel. Hey.
Na na ɔware bammɔ ayɛ nsuo kɛseɛ a ɛda Asante akyɛm, na ɛnnɛ wode w'ani kɔhwɛ nsuo no sɛdeɛ asi ayɛ pa ara deɛ a, na ɛyɛ adeɛ a ani nnyan pa ara, kyerɛ sɛ, asuo no na kyerɛ sɛ adane te sɛ tii yi a yɛde milk gu mu a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Nsuo a ani fitafitafitafita a wotumi kɔyi nam nyinaa wɔ mu, nkurɔfoɔ tumi sa bi nom no, ɛnnɛ Esiane ɛfɔn w'agudie a yɛtu no, yɛn, yɛtu a yɛntu no kwan pa soɔ nti no, ɛnnɛ yɛde aduru Asante Akyem ama ɛnam so ama kyɛ sɛ yɛakɔ tutu ɛyɛ forest no ama nsuo no, kyerɛ sɛ, oh, daabi, ɛnne anyan. Ɛnam so ama ɛyɛ yaw Asante a ɔwɔ hɔ, mɛka sɛ kɔmfoɔ a ɔwɔ hɔnom, ani abere yie papapapapapa, ɛnyɛ asɛm ketewa, ɛnam so yie ama ɔde kasa aba abɔnten. Na deɛ ɔsrɛ nyinaa ne sɛ, Sɛ ɛyɛ Asante Akyem mpanyimfoɔ a wɔwɔ hɔ no ani deɛ wɔsrɛ kasa. Sɛ moanhwɛ na moanhwɛ, sɛbi moanhwɛ na moanhwɛ a, anhwɛ a na Darko akasa na atwitwiri mu. Nanso so no, ɛnni kwan sɛ ɛba ne saa, efisɛ mo na moasɛte no. Ɛba esi dɛn na mpanyimfoɔ a wɔwɔ kurom no bɛhwɛ sɛ ɛyɛ illegal mining anaasɛ fam agudeɛ a yɛtu a yɛntu no kwan pa soɔ no, ɔmanfoɔ bɛtumi aba Asante Akyem aba abɛtutu saa nsase no nam so ama wɔasan asɛe nsuo a ɛnte sɛɛ, nsu kɛseɛ a ɛte sɛɛ? Ɔma saa sɛɛ no, ɛyɛ adeɛ a n'ani abere yie papaapa a ɔreka ne nsɛm. Abusua, ma yɛnkɔ ɛ nie nkɔkɔ tie. Na ɔde adesrɛdeɛ nso reto ɛyɛ kɔtɔkɔhene, ɛyɛ yɛ wurotumfoɔ sɛ tutu anim sɛ, ɔsrɛ no ada, ɔsrɛ no ada, ɔmo a ɔmo yɛ saa deɛ, na ɛbɛyɛ a ɔn ɔ sɛbi ɛnya ado, ɔnyɛ ɔmo kasakyerɛ Na deɛ ɛrekɔ so no deɛ, kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛni anyan paa a ɛnyɛ asɛm. So abusua, ma yɛnkɔtie ne nsɛm no a ɔreka no mmra.
Hwɛ, wɔn kɔɔto a yɛatwitwa to ha. Hwɛ kɔɔto a yɛatwitwa to ha. Monhwɛ o, Asante Atemmufoɔ. Hwɛ, bra. Camera man ne mɛmɔ mu ayɛ a ma nkɔkɔ mu tintim fam. Ahead. Amena nko ara. Hwɛ ade a wɔn ayɛ no asante akye no to mu mmɔ nkɔkɔ. Ɛ ma mo rɛ. Mo kɔkɔ mu tintim fam. Hwɛ ade a wɔn ayɛ no asante akye mu ha. Me yaw asante. Me me nsuo obiara o. Ɛna mepɛ sɛ meka kyerɛ mo sɛ sɛ asante akye mu mpanimfoɔ yɛahemfo yɛahemfo yɛahemfo nananom mo mo na na moanhwɛ ada ko mɛkasa tia mo mempɛ ne saa ɛfiri sɛ mo na moatete me na na ɔwɔre baa mmoa ɛyɛ nsuo ɛda makoma so ɛda asante akyem nyinaa akoma so asubatan kɛseɛ a wɔwɔ asante akyem ha adɛ na modi aborɔ saa afei deɛ moayɛ sikani berɛ saa bɛtie si ɔwɔre baa mmoa mu ayam emu fish mpatrɛ ɛnwene nkwafo na ɛwɔ mu nyinaa moayam noa mu nyinaa ayi mu sika akɔ mo nsɛm wieɛ no hwɛ nsuo tɔɔeɛ no hwɛ ɔware baa mu no nyɛ baabi mfɔ no a wɔtaatae no ɔware baa mu ɛne yɛtutu amena atotototo ha ne yɛ wɔfa asefoɔ kamera ma hwɛ m'anim na di m'akyi ɛyɛ hwɛfoɔ no yie ne yɛ wɔfa asefoɔ nom yɛ nananom ɛmɛ totototɔ feet bɛhwɛ adeɛ ɛyɛ wode atɛkyɛ ne mɛma ne ha tie mu bra ne mmom di m'akyi amena a wɔtwitwa to ha nyɛ amena ketewa Hwɛ pit a ɛda ha. Hwɛ pit a yɛatwa to ha. Nkwadaa a ɛba nso so adendeenden. Nkwadaa a ɛba so yɛ dendeenden. Wɔbɛdi agorɔ hɔ sisi a wɔbɛhwɛ na wɔhwɛ ɔba bi na wɔama. Adeɛ a wɔde ba mmoa nso ani kyiri koraa ne obi a ɔbɛdi bɔne. Asuo yi, yɛfiri sɛ yɛyɛ susua a yɛn nananom kyerɛ yɛn n'amammerɛ a yɛne no nso ananteɛ no, deɛ ɔmpɛ yɛ bɔne. Kuro yi mu koraa, Asante Akyem kuro yi mu nyinaa, sɛ obi di bɔne a, wɔde ba mmoa, baabi a ɔwɔ bi, wɔbɛyi wo apue. ɛnɛ deɛ mode mo afoforɔ afoforɔ wɔle baa mo aso na maba ɛnɛ me ne mo adi me ne mo bɛdi ne yayaaya me nana yɛ wɔ asante me nsuro bia o hwɛ ma menka nkyerɛ mo ɔdom ankoma nyankopɔn ɔbɔɔ soro ne asase tumi a ɔde maa me no wahu sɛ meyɛ nipa bɔnefoɔ ɛna meyɛ pɛ sɛ menkum nya ɛna meyɛ aborɔ sɛdeɛ nipa bi ti a anka ɛnyɛ papa na ɔdom ankoma nim nipa a meyɛ ɛne akoma pa a mewɔ ɛne nti Tumi a ɔde adom me no, wopa kɔ Ghana wiase afa na nyinaa, kɔ Togo, kɔ India, baabi a ofii sɛ duro wɔ no, kɔ na kɔ bisa mase sɛ ɛyɛ wo sɛ me ne wo yɛ pɛ, ɛyɛ wo sɛ deɛ woteɛ no saa na meteɛ, na ɛyɛ wo sɛ me ne wo na ɛkɔ ba nti no, kɔ honhom afam na kɔ yɛ nipa a meyɛ, ɛnka nyɛ ogyina berɛ ne me, na mmom ahobraseɛ na ɛma nipa nyini kyɛn. Hwɛ, ɛnɛ deɛ mode mo afoforɔ afoforɔ aduru me na na ɔware baa mo aso. Me nua yɛ hwɛ fam. Ɛnɛ deɛ mode aduru me na na ɔware baa mo aso. hwɛ aha nyinaa moyɛ ne fit sɛ nka ɔwɔde baa mo nam ɔworo awuraba yi mu ɛna nka ɔkɔde baa bi dini asu kɛseɛ te sɛ yi moamfa ne die moamfa buo ama no yɛahemfo sɛ monim ho bi a medu meka ɔdoma nkoma nyankopɔn twɛ deɛ mpɔ nyankopɔn totorobo so nyankopɔn ɔbɔɔ soro ne asase a ɔse ɔno awurade a ɔbɔɔ soro ne asase no ɔnanim ne tumi ne honhom butu nsuo so no monhwɛ yie na mo a moma akwan ɛmaa saa nkurɔfoɔ bɛyɛɛ ɔyɛnne kɛseɛ wɔ ha yi twam na yɛtutu wɔ ha hwɛ baabi a megyina nyamemem hwɛ baabi a megyina nyamemem moto amena wɔ ha saa amena kɛseɛ a ak- nkwadaa ma tutom no mu wu yɛwɔ fa asefoɔ yɛ nuanom yɛ mma yɛ maame nom ɛma tutom mu wu hwɛ deɛ moayɛ ha hwɛ deɛ moayɛ ha hwɛ adeɛ a moayɛ ha Hwɛ, hwɛ adeɛ a moayɛ ha. Ɛkyɛ wiase sei ɛna ɔdom akoma bɔ adeɛ ɔde ma ɔde ɛkɔde nnɔbaeɛ de nneɛma papa natural resources ɛbɛma yɛn sɛ yɛmmɛhwɛ so te sɛ nea ɛbɛyɛ wɔ wiase. Wobɛgye sika ti ɔware baa mu adaa hɔ nyɛ nnɛ. Na mekae sɛ me kɔnɔngo a mewɔ yi m'ahemfo a me mpanimfoɔ a ɛwɔ kuro yi mu nyinaa obiara nim na ne ɔware baa mu amammerɛ ne n'amanneɛ nkyɛn me. Ɛnɛ mo bɛma me aka nsɛm kyerɛ me ata nyame fa ne kra nsie batafo nana batafo a wɔnyɛ ne baabi kɔ ne nua kyerɛ me ata a wɔnyɛ ne baabi kɔ sɛ ɔte ase a ɔbɛdi me ho adanseɛ asu a asu kɛseɛ wɔ asante ate no nyinaa me wɔn nana a mesi wɔn nan so ɛnɛ na meka asɛm akyerɛ mu yi menyɛ kɔmfoɔ o ɔdoma nkoma ma me tumi na mede ba masase so Tumi bia ni wiase. Sɛ wo so yɛ bɛma so na hwɛ. Na wo deɛ wo dwene ho mpo a, deɛ wobɛhu no wo dayɛ mu ɛbɛma wahu nipa a meyɛ. Modi agorɔ saa de akɔ hefa? Yɛn MP, yɛn MC ɛne yɛn amanyɔfoɔ a mo ne ɛnɛ mo ne ahemfo ayɛ baako a mo sɛe ɔman no. Me Nana Ɔpemsoɔ, me suae sɛ me nkasa na ebi a, ɔmforo wo soro. Nana, w'asefoɔ no a Wɔn aba no ahemfo no bi kasa kyerɛ wɔn. Hwɛ deɛ ne deɛ wɔreba ama yɛayɛ no hwɛ pii kyerɛ ha nyina. Hwɛ aha nyina ne yɛyɛ namene. Sɛ sɛ nsutɔ berɛ du ɔware mfa hemfa ɛna akɔ. Nkurɔfoɔ adan na ɛwɔ hɔ yi. Nkurɔfoɔ adan na ɛwɔ ha yi o. Nsuo mɛyiri fa yɛn. Asu kɛseɛ te sɛ yi ɛda ha. Moadi aborɔ de sikaniberɛ abɛyi wɔ bere nsuo yɛ wɔ bere mu nam ɛnwene mpaterɛ ɛwɔ mu. Afei deɛ mogya ne pii te sɛ yaa. Wɔn sɛ monim sɛ mudi bɔne nti, monim sɛ bɔne na modi nti, wɔn sɛ mode mmirika bɛsesa mo mfidie kɔ, moantumi ankata so, na nyɛ sɛ na menhu yɛ o, na biribiara meka, na na nkurɔfoɔ bi bɔ ho dawuro a mehwɛ deɛ anammɔn a mobɛtuo. Na menim sɛ sɛi na m'akyi ayɛ, metuu kwan, metiaa me nan akyi, menim sɛ sɛi na m'akyi ayɛ, na meka kyerɛ mo, mo a mobɛyɛ adwuma woi wɔ ɔwɛre ho, anaasɛ ɛɛ ɔwɛre ho titiriw. Me nana kyekye nyansa. Me nana kutu aware. Nana kono wɔ pontua ɔware baa moa. Ɛɛ nana mefa. Nana anu. Me a me nana asukasi anu. Mo nana na me kasa yi. Sɛ mo nim saa nkurɔfo koro yɛ bɛyɛ adwuma wɔ ha yi. Ɛwɔ bere ha asɛ yɛn nsaase yɛn nyapadeɛ yɛn nananom nneɛma wɔn de maa yɛn. Fɛs wodi adwokuo adwokuo kɔ abɛto. Ɔwɔ ne mu a woyi nam ma ne so ne ɔbusua ɛboro bosome ne akyire. Ɛnɛ deɛ deɛ mabɛyɛ ɔwɔ ne ba mmoa ne mu. Ɛnɛ deɛ deɛ mabɛyɛ ha nie. Alright abusua na ɛyɛ Yaw Asante ne nsɛm a ɔde ato dwa no no but nokorɛ no Nyame anim nie nsɛm a ɔka no deɛ ɛfa kwa mu firi sɛ wohwɛ a me na yɛ retutu wode video yi a wohyɛ yɛ yi paa na imagine sɛ ɛdan a ɛwowɔ nkyɛnkyɛn na susuan paa sɛ wɔba Sɛ o mikodi agor aba na ɔfa ekyir hɔnom ara na ɔkɔtɔ amena yi mu na oennhu no bio mu a, hen na ɔkɔhwehwɛ no? Afei na ɔkɔpɛ excavator dɛ ɔbɛtu dɛ ɔkɔhwehwɛ ɔba no anaa sesasɛm. Ɔbɛba na ɔawu na ɔayɛ Nyame dea. Ntsi asɛm a ɔka no deɛ, ɛyɛ ade a kyerɛ sɛ ɛyɛ aniberesɛm papaapa. Na ɔkaa no saa na ɔse wɔwieeɛ. Ɛyɛ ade a n'ani abere yie papaapa, n'ani abere sɛ korɔdɔm fi sɛ ɔse otia ne nan akyi na ɔkɔbaeɛ a na ɔbɛhuu sɛ saa a ɔma di saa dwuma yi. Na. Asɛm a ɔka nyinaa ne sɛ, ɛyɛ wɔn nne pa ara, kɔkɔbɔ kɛseɛ pa ara na ɔde rema ɛyɛ wɔn a wɔdi saa Nya mbrasɛm no sɛ, Wɔmmra na wɔmmɛkata amena no so, anyɛ saa a ɔsɛ wɔn nna ɛ, nnawɔtwe mmiɛnsa pɛ, anyɛ saa deɛ a, deɛ ɛbɛsi wɔ kurom hɔ no, abusua, tie ma me. Mo anhwɛ yi a, mobɛma honhom a me mu bɛma yɛapagya yɛn ho so wɔ asase akyem aba ɛmfa ade papa mma. Ɛde ɔyɛ ni na ɛbɛba. Kwan a mofaa so a wɔn a wɔdii mo anim sɛ yɛyɛ ahemfo nim ho bi, sɛ yɛn mpanyinfoɔ bi nim ho bi na wɔmaa mo kwan maa mobɛwɔ bere nsuo no yɛɛ ha sei a, mema mo berɛ tia. Mema mo nnawɔtwe mmiɛnsa. Obi biara a ɔde n'afidie sii ha, mema mo nnawɔtwe mmiɛnsa. Obi biara ɔde n'afidie sii ha, mese mema mo naawɔtwe mmiɛnsa. Monsan fa mfidie no mmra mɛkata amena no nyinaa so. Monsan fa mfidie no mmra mɛkata amena a moatwitwa ne ha no nyinaa so. Na monyi ɔwɔle baa mo ankwan mma no turodoo. Ɛnyɛ saa deɛ a me ne mo yɛnni ne yie. Adeɛ wei na na ɔwɔle baa mo adea. Ɛde abakɔsɛm nti na mede adeɛ wei baa. Yɛkɔ na ho ahemfo a mote soɔ, Odumase ahemfo, Asante Akyem ahemfo, obi anim saa. kora wei so mfasoɔ. Obi a nim deɛ efire ɛnɛ abakɔsɛm na mepɛ sɛ muhu sɛ menim Nana yie eti na mede aba. Wei ɔwɔ adukurom bi yɛfrɛ no adukurom ɛhɔ na n'adeɛ wei da ɛno na ɔde nom nsuo. Sɛ mo amma mmɛyɛ na mede adeɛ wei bɔ nsuo no mu ɛsan de kankye a yɛmfa nsa ho. Mede wei ɛkankye ɛsa nsuo no san kankye a mo ne mo asefoɔ nyinaa a wɔnim ho hwee no mo nyinaa mo ase bɛhye. Sɛ monim a mo deɛ sɛ monante nnuro so. Ahan, monkɔ na monkɔsɔ me honhom nhwɛ. Monnante nnuro so, monkɔ na monkɔsɔ honhom a ɛkita me nhwɛ, na mo ankasa mobɛdi ho adanseɛ. Mese mema mo naawɔtwe mmiɛnsa. Moansan amfa mfidie no amma ha ammɛkata amena yi nyinaa so na moanyi ɔware baa mo akwan ama no a, me ne mo ɔyɛ nne kɛseɛ bɛsi Asante Akyem. Wo a wogye wo ho di sɛ wonim aduro so na wowɔ tumi no, sɔ na hwɛ. Wo a wonim sɛ wodeɛ wonim nnuro so, wonim nanteɛ, sɔ na hwɛ na mu ahu sɛ wiase na ɔkɔ yɛ gyɛɛ. Sɛ abɔfra ɔpɛ dabrama haban, ɔpɛ ade kɔkɔɔ ahu a, ɛte dabrama haban de kyerɛ no. Ɛwɛɛ, abusua, ɔkyerɛ me anom asɛm kɔ so na na wɔsom a, na yɛ sɛ, ɛneɛ deɛ ɛbɛsi ne deɛ, Na mo ara mogye gyododwoo, enti nnawɔtwe mmiɛnsa no deɛ, ɔde ama mo. Mommra na mobɛkata ho, firi sɛ wohwɛ, wo deɛ waa imagine, hwɛ, dan a ɛsisisisi ho, ɛne sɛdeɛ moasie tutu. Aba! Aba! Yɛn nyinaa yɛnim sɛ, Kɔtɔkɔhene Yeru a Otumfoɔ Seti tu, aka sɛ, N'Asante man mu deɛ, paa sɛ galamsey bɛkɔ so deɛ, lalai, ɔmpe ne kwan bia so da. Mpo, yɛn mampanin Nana Dada Nkogu-Foado ɛbɛtena akonnwa soɔ no, yɛn wura saa kaa the same thing kyerɛɛ no sɛ n'Asante mma mu paa sɛ galamsey legal mining paa deɛ, lalai, ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛpene ama no akɔ so. Nanso hwɛ, hwɛ nea yɛahu no. Ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛbi Nhemfo no na ɛsɛ sɛ ɛhyɛ akyire na ama wei nyinaa kɔ so anaasɛ? Ɛfiri sɛ manya sure sɛ ɛɛ Sɛbi Tafrɛ Too, ɔhene a ɔwɔ kuro mu, wote hɔ na obi firi ne man so aba anaasɛ obi firi ne baabi aba sɛ ɔreba abɛyɛ galamsey. Ɔsɔre a na watam ne mfidie de aba, wabrɛ wɔn bɛhu nku ɛɛ ɔhene biara a, ɛnyɛ possible. Definitely ebia na ɔbɛsi Ɔhene bi so. Ɛna kyerɛ sɛ ebia ɔhene no maa kwan ma no baa saa. Enti sɛnea yɛn wura reka na ɔka ka sɛ ne man mu deɛ ne saa galamsey legal man no ɔmpene ma no nkɔ so no sɛ bi yɛhemfo nom na wɔn nte yɛ anaa yɛn nkyɛn sɛ yɛbɛtu obi afiri so ɛsan ne legal man no ansa na ansa na nipa no n'ani aba ne ho so anaa nso sɛ sɛn fi sɛ deɛ ɛkɔ so yi deɛ wɔahwɛ esuo kɛseɛ deɛ nte sɛ na hwɛ deɛ nsuo no ayɛ Wɔn wie nso a wɔn asagya no hɔnom saa kɔ. Wɔn gya no saa ato hɔnom. Eti fa no sɛ nsu atɔ, nsu atɔ na ayiri a, nso yɛbɛkɔ he? Ɛnyɛ amanfoɔ fie na bɛfa because kwan bi ani hɔ bɛkɔ. Amanfoɔ fie na bɛyiri akɔfa. Abusua, Ma memfa nsi ase. Bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe ma me na wobɔ notification button no so, a like ahyɛ de ama ɔfoforɔ anya bi ahwɛ. Kyerɛ w'adwene nso wɔ comment section hɔnom fa ma me ɛfiri sɛ ɛyɛ adeɛ a illegal mining ɛredi yɛn nya yie papapapa wɔ ɔman Ghana mu a ɛnyɛ asɛm ketewa. Yɛn nsuo a yɛnom, kyerɛ sɛ mercury no a wɔde horo gold no ara, wɔde horo adeɛ no ankasa no, ɛkɔgu nsuo no mu a, kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa o. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Nhwehwɛmu ama yɛahu sɛ ekogu nsuo no mu a, etumi di twenty years ansa na efiri mu. Nti imagine, imagine sɛ wokɔsa biribi saa nom, oh anyɛ bia, oh nsuo no agyene, ani yɛ kama, maame nsa no na wosa nom a, yareɛ na woafa ato wo ho so. Yareɛ na woafa ato wo ho so. Abusua fa adwenkyerɛ fa comment section ma me. Aha ɛyɛ Koko TV GH. Follow me wɔ Facebook at Koko TV ɛwɔ hɔ nom. Me din ɛne Eekri ya afra akoma. Ɔse susu pre ho agye so nyɛ wo dea ɛyɛ kaka ku nie me ne koko president na ahyia wɔ ha na panyini se agya ɛne bogya sɛ din nanso agya ni hɔ a bogya ntumi nsɔ gya ɛno na meka mo ate aseɛ sɛ sɛ koko president wɔ hɔ a me ate gya a me tiri mu yɛ den ɛwɔ sini mu no mpa so nso mete mu ɔden hwɛ meka kyerɛ wo saa panyini sɛ kɔkɔa bepɔ kɔkɔa kɔkɔa mmerewa de wafu na foro kɔkɔa bepɔ ɛkyerɛ wo sɛ sɛ wo ne ɔba ahyia dɛm mhm. na wototo paapaa so ama ɔti mu anyɛ den mhm. na wakatuma kapɛn mhm. agodeɛ no ho a bɛma ɔhwe wo tiri ho sɛ medeɛ ɛkɔ aboa a ɛyɛ wadwene bɛsesa ɛti meba saa paa mehu koko president na wapaase me wɔ nnuanhini ɛnubra ne ne nhini no ma keka bom na mayam

five six seven. ɛni ni so bɛ di seven hours o. yɛ fɛrɛ o b'a da o b'a da. koko president di bɛma asɛm o bɛ kɛ bi a jidi fisɛ mpanyini sɛ sɛ yɛ pɛ aboa bi asoma na do bɛ nkɔ mu a mhm. yɛ nkɔ nkɔsoma aduoku which is okusie opuro ni ɛsoma no fisɛ wɔn no ɛna mhm. anim soro so ati aseɛ na mpanyini nso so sɛ. Mhm. Dɔtɔ so akɔ ahodoɔ nyinaa mu akwakuo pɛ n'anim. Nti sɛ wopɛ mpa so agorɔ emu ahenkyɛ a ɛyɛ koko president baako pɛ. Kakaku bɛrima makraw.